Caan ṭha caan tu nungah kan sersiam piak tu kan biak Pathian min thang ṭam ko seh. Nihin kan zapi caah ruah ding ka duhmi Bible cu mah thai thawng ṭha dalkua mah thai thawng ṭha dalkua cang sawm thum cang nga in cang sawm thum cang riat tiang kha si lai mah thai dalkua cang sawm thum cang nga in cang sawm thum cang riat tiang

Cucaah a zultu kha a thawh hna i, Rawl ṭuan awk cu tampi a um ko, sihmanhsehlaw a ṭuantu ding cu tlawmte lawnglawng an si. Cucaah rawl ṭuan uktu bawi sinah cun rawl ṭuantu tam deuh a thlahnak a thlah hna nakhnga thla va cam tuah u, a ti. Cathiang kan relmi Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Nihin kan vun relmi mah Thai thawngṭha cauk hi lamkaltu hleihnih lakah pakhat a simi mah Thai nih a ṭialmi a si. Mah Thai hi Jesuh Khrih an i ton hlanah Jesuh hnu zultu a si hlanah hin Levi siloin Levi ti zong in theihmi hngalhmi a si. Mark a ngan hleihnih Mark a ngan pahnih a hme hleilin a kan chimnak ahcun Alpheus fapa si ti zong kha kan hmuh khawh. i Jesuh hnu a zulh hlan ah hin ngunkhawi kholtu a rak si. Ngunkhawi kholtu a rak si caah a hak ko lai ning le a duhfah lai ning le a rum lai ning cu chim hau lo khi a si ko. Hi sihmanhsehlaw cu Jesuh he a vun i ton hnu ahcun cu hakkauhnak rumnak vialte cu a kaltak dingmi a si. Mathai nih hin Jesuh he ni ton hlan ah hin an nunnak a biapi bikmi cu phaisa sa kha a si. Cu vialte cu hlawt in cu vialte kaltak in Jesuh hnuzultu a rak si. Traditional nih ti Bible sau in a lenglen an vun chimnak ah cun ramkip ah thawngtha ramkip ah kal in mission a tuan ramhlai nga chungah mission rian a tuan i a donghnak bik ah Ethiopia ram ah zum lo tu nih an thah hna timi kha kan vun hmuh khawhmi a si. Ih nihin ni caan kan i ruah dingmi mah thai hi kan vun zoh tikah cun mah thai thawngṭha kan vun zoh tikah cun mah thai nih hin ralring te le ningcang te na ṭial mah thai thawngṭha i bareu lo lo Jesuh chuahnak tipil innak a rian ṭuan a dot dot in a dot dot te khan um lai cu tikah Jesuh a rian ṭuan ning le Jesuh a nunning kha ralring tein a ṭialmi a si i mah thai thawngṭha nih hin Jesuh cu biakam hlun i chimchungmi Messiah a si ti kha langhternak ding caah Judah mi sinah ṭialmi a rak si. Jesuh cu Siangpahrang le Messiah caan saupi hngah cangmi David fapa le Abraham fapa si ti kha a langhter. I Mathai cauk nih hin biakam hlun le biakam thar kha a tlaih hna i a pehtlaih hna i cuti cun

Maw hi dihnung in hi a tuah timi khi a fiang te kha ṭial dih. Khuruahhar thil pakhat a tuah hnu ah mah hi a tuah tiah a dotdot in a vun ṭial mi kha fiang te kan vun kan vun hmu kho dih. Khuapi he khuate he a kal i thawngṭha a chim hna i mizaw a damter hna i mithi zong kha a thawhter hna. I Cang sawm thum le cang ruk in a vun kan chimnak ah cun mizapi kha a hmuh hna tikah khaltu a ngei lomi tuu bantukin lungrethei le alokchong in an um kha a hmuh hna caah a zaang an fak ngaingai a ti. Kan Bawipa Jesuh Khrih khuapi he khuate he a kal duahmah i mi bupi pawl a hmuh hna tikah khan an chambau ning an herh ning kha rak hmuh hna tikah khan kan Bawipa Jesuh Khrih nih hin cawnpiak kan herh ning vialte a rak hmuhpiak dih hna. Mi bupi nih olok chungin amah Jesuh an rak hngak ko. Cheukhat nih cun pum dam lo ruangah sawt fual ruangah Jesuh an rak hngak. Dam an duh ning a hmuh hna tikah kan Bawipa Jesuh Khrih nih cu vialte cu a rak tuahpiak dih hna. Mi zaw a damter hna, mithi a thawhter hna i

kho bak lomi an si. An nih hi fawi tein lam an tlau khaltu lo cun cun an va an vaihnak ah khan an kirnak lam kha an mah te ne hmu kho ti lo an mah te ne hmu kho ti lo cun an mah ten aveng kholomi an si saram dang se hrang chendai te bantuk mi fir te bantuk fanak a pek ding pawl kha kukhal ni khan a huphet mi ta an si an ro ai an ti din tiang hman ah hin ram hring deu nak char deu nak ti bantuk hin tukhal tu ni khin hika hin ai ter mi din ter mi kan si an ro ai ti din nak mana hin bom a hau mi an si hi ne alang ter mi chu mi bu bi pawl zei tlukin da taksa chin lung thlarau in an tlau ning an fa ning an ngan dam lo ning kha a fak tak tak hi si chu mi bu pi pawl chu kan boipa chu Kri nih na chambau tuk ti hna lo dawhdawk an i tlak lo ti hna lo a chia ta hna lo an chambaunak a herh piak hna bumtu an her kha a hmu hruaitu an herh kha a hmuh hna tikah chang chang som thum changruk i pahnihnak an vun hmuhmi cu a zaang an fak Jesuh nih mubibi pawl taksa chinlung thlau in an tlau a hmuh ti kha zaangfahnak in a khat Hi zaangfahnak hi Jesuh nih a tonmi lakah a fak bikmi pakhat ah aa tel ve an ti. A tuar bik a tuarmi lakah a fakmi pakhat ah aa tel ve an ti. I zaangfah sawsawh kha a rak si lo. A thinlung kekkuai a thinlung kekkuai dih in khan lung fak tukin khan a zaang a rak hlak hna. Khaltu ngei lo tu bantukin a hmuh hna. An nun chung caah ruahchannak ngei lo lawng si loin an thi hnu zungzal nunnak caah an neih lomi a hmuh hna tikah a celh lo khun. Amah Jesuh loin zul awk lam an hngalh lo kha a hmuh. I hika zawn ah hin kan Bawipa Jesuh Khrih nih hin tawtawk ni ni tlak lo e ti a kal cang hna lo a hlo hrimhrim hna lo i zangfahnak in a khat zangfahnak thinlung he a zoh hna nihin kan vawlei kan pawngkam kan khrihfabu kan chungkhar kan zoh tikah kan hmuh hna ka zeitindah kan zoh hna Jesuh chan lio i hi bantuk mi hna nih a lokchong ngai in an rak hngah mi mi bupi he hin kan i dannak um hme maw ti hi ka ruat tawn keimah pumpak riantuannak zongah ka mit ni hmuhnak zongah ka tonmi chung zongah hin ka ruat tawn zeicahtiah nitin kan hmuhmi le kan theihmi ah hin thil ṭha um lo ti tluk khi si cang thil ṭhalo lawngte ṭhatlonak lawngte ngaihchiatnak lawngte tuarnak lawngte ai puannak lawngte in kan ton cuahmah tikah hin khi mi bupi

Harnak fahnak nih a vun kan nenh tuk tikah hin mah le mah nunnak aa lami zong hi kan tlawm ti lo. Sizung ah khin nunnak aa la dingmi pawl nunnak aa lak cun an kham khawhmi pawl khin minung tampi an rat pi hna. Chaplain nih khi bantuk minung he bia kan ruah rua tikah khin zeitluk in dah an nun chambau, zeitluk in dah an nunnak an sifang hi vawlei ah nun an zuam ti lo timi kan hmuh hna tikah khin thinlung nih a celh lo. Chim ko ahcun kanmah Laimi zong kan um maw? Kan theih hngalmi holkhat te a holhmi chung zongah kan um. Hi tluk in kan nunnak a vaivonmi chungah hin nangmah na keimah zeitindah midang kan kan kan chap rih lai. Nunnak ah kan zumnak hmanh ah hin holh chungin kan um vaivon in kan um. Zeidah ka zum lai i zeidah ka kalpi lai ti kan thei lo. Pakhat thawng cu bia a chim i aw a dik kan te khalei cun kan kal. Pakhat nih a ra i thawng ṭha a chim aw te a dik te kan makalei cun kan zulh tik kan zumhnak ah vaivuan in kan um. A lok chung in kan um. Kan rel ciami kan Baibal hman nih hin lungbuainak in kan khat. Khamnak thawng ṭha kan tinco kan ti. Cu kan tincomi khamnak thawng ṭha te zeitindah kaa nunpi lai ti a fiang lomi kan tam tuk hringhran dah. Vawlei ah sifahnak, harnak, sualnak a tang chin i remlonak a chuak chin. An pawngkam ah khuaruahhar vansang in a nungmi, a ṭap ai hrammi, a tlonglengmi kan tam tuk hringhran. A caan ahcun nih kanmah hman kha kha bantuk kan nun kha kan i hngalh lo caah a si. Kha bantukin a nungmi kan rak tam tuk. kan i hngalh lo kar te ah khan kan nunnak nih zeidah ka herh taksa kan dam ko nain thinlung in thlarau in kan rak dam lo zia kha mah le mah aa hngal lomi hman hi kan dam tuk hringhran nihin ni ah kan mah pumpak kan nun hman aa hngal lomi nih midang sining va hmuh piak cu a har a har tuk hringhran na belte

a si lo. Khrihfami chungkau ah hin nun cuaithlainak, nun tahnak hi a tam khun rua ka ti. Zeiruangah? Kan nun kan i tahnak hi a sang hlei khun rua ka ti. Thongtla kan hmuh hna tikah zeitin dah kan hmuh hna? Atu te khan nang mah te khan pei tok na pong la ti. Na pong a thumi minu pakhat thongtla khai si seh lo. Cutin na na hmuh maw na sual ca si na palh ca si kan hei ti men ko hna. Kum les innlo a ummi a tlonglengmi pawl kan vun zoh hna tikah thathu kan hei ti men hna hnga rianṭuan zum lo kan hei ti men hna hnga harnak tong deuh sunghzatlak tam deuh a tongmi alokman chang a um deuhmi kha kan hmuh hna tikah nangma pei na si cu natla cu kan ti daih ko hna u le nau hna hmuh tonmi ahhin pun kauh der deuh a si lo A kau deuh khan vun zoh usih. Thongtla pa nih khan zeirok na thong a tlak tete kha a sullam te kha vun kuat piak ta usih. Humles a nungmi pa nih khan zeirok dah humles dirhmun na dir? Sungzatlak a tongmi pa nih hin zeirok dah sungzatlak a ton timi khi a ruang te kha vun kawl piak ta hman usih law an cungah hin zaangfahnak hi ngeih lo khi kan um kho lai. Thil kan tonmi kipah hin a ruang um. A ruang lo in thil kan va tonmi cu kanmah sualparawng i kan va tonmi cu va um ve ko lai va um ve ko sen nga vialte in thongtlami pawl an chinlung kutka nan king bal hna maw kan king bal hna maw homeless ummi minu mi pa khi zei ruang dah hiti um ha timi khi na va hlatthlai bal na va hal bal maw are you okay na ti bal na dam maw na ti bal maw na hlan tak ko hna kan hlan tak maw hna kha Kha bantuk minung pawl nih khin mifim mithiam an herh lo. Dawtnak, theithiamnak, an sining a hngalthiamtu minu mipa nangmah kha an in herh. Kan Khrihfabu ah kan tlaihtleng a simi dawtnak. kan tlaihtleng hi dawtnak si maw dawtnak le zaangfahnak hi khrihfami kan i dawhnak bik a si dawtnak in sermi fale kan si dawtnak cucu dawtnak cu kan naih hrimhrim awk a si zeicah dawtnak in tlanhmi fale kan si dawtnak muisam kan ken hrimhrim kha a herhmi a si Dawtnak muisam kan ken rih lo a si ahcun chimdum cu mizapi mu mizapi hmuhnak ah dawtnak muisam a ken rih lomi kan si si ahcun dawtnak muisam dawtnak a tingco rih lomi dawtnak a ngei rih lomi kha kan si kho men Pathian dawtnak Pathian dawtnak hi kanmah nih kan temto rih lo si ahcun mi dang cungah va tem va tlunter ding kha har ngaingaimi a si Pathian dawtnak he a nungmi nih cun dawtnak ngei loin um awk a ṭha lo. Zeicahtiah Pathian dawtnak cu minung thinlung chung me a funtom dih awk a ṭha lo. Pathian dawtnak cu a luang liammi dawtnak a si. Pathian dawtnak cu midang caah a luang liammi dawt ah kan cungah a luang liammi dawtnak a si. Cu kan cungah a luang liammi dawtnak bantukin midang cungah luanter ve dingah sermi kan si. Cu luanter ve dingah nuntermi kan si. Kan thaw um ko rihmi hi midang caah santlaihnak ngei khawh ding, midang caah nunnak nun ngei khawh ve dingin sermi an si. Midang cungah a luang liam rih lomi dawtnak kan neih si ahcun cu dawtnak cu ruah awk um ngaingai lai. Zeicahtiah cu Pathian dawtnak ngaih ding cu nak sermi kan si cu. Pathian dawtnak kha kan sinah a rung liam ve bantukin thongtlami hna humles hna hartong hna

Khrihfa nunzia aa daw lo awk a ṭha lo. Khrihfa nunzia aa daw lo awk a ṭha lo. Cucaah nu le pa hna nihin ah hin kan nun vun i zoh ta hmanh u sih law kan vorh kan ke ah ummi kan hnu kan hmai ummi minu mipa kan chungkhar zong an si kho men kaw kan nupi kan pasal zong an si kho men kan falte zong an si kho men nihin ni caan ah hin nang le keimani zeitindah kan hmuh hna kan pawngkam ummi hna zeitindah kan hmuh hna kan bawipa jesuh children i a hmuh hna bantukin herhbaunak chambaunak ummi minung hi zaangfahnak le dawtnak in kan hmu kho hna maw timi te kha cang sawmthum cangruk nih a kan hrilhfiahmi si cang sawmthum cang srinak nih a kan timi cu cucaah zultu kha a thawh hna i rawl ṭuan awk cu tampi a um ko sihmanhsehlaw a ṭuantu ding cu tlawmte lawng lawng an si te Jesuh nih mibupi an herhbaunak a hmuh hna tikah khan zultu sin a chimmi cu rawlṭuan awk tampi a um a ti. Jesuh nih hika ti ahhin hmanthlak pakhat biapi tak in langhter a duhmi cu Pathian dawtnak thei dingah, Pathian dawtnak hngal dingah, Pathian dawtnak cohlan dingah khan timhcia a simi, thinlung innka ongmi mi tampi an um ti kha a langhter duhmi si. An herhbaunak, an chambaunak, an chambaunak a hmuhpiak hna tikah leng

Mi pakhat nih ka nu le pa nih thlacamnak ah kan tuahpi te. Pakhat nih ka pa nih te na nu ta aa tel lo maw ti mm, a ti. Pakhat nih ka nu nih thla kan campi nak a ti. Na pa aa tel lo maw ti mm, a ka ti. A cheukhat nih ka u nih an ti. Sunday school nih an ti. Camp an ti. Ya hei chim duh mi cu. Kan fale te thawng tha an hal ning Kahin Sunday ah Sunday school siate nih zarkhat voikhat mu na si ṭem khat nan an chim lai lo hu deuh cu upa deuh kha a tam tuk na si ṭem khat an an chim khat a si khakhat thawngṭha an an din mi kha an i za lo ka vun hal khawh mi cu kan fale te thawngṭha Pathian bia an einak hmun cu biakinn kong kha rak si tam deuh mu nulepa nan nan sin ka vun hna hna lo tiah khan pumpak in ka theih hngalmi cu pakhat man ka chimh um lo mu ka vun in leisual jing man ka ngai chim lo nulepa nih kan fale te thawng tha khim te kan eter hna mo ti ka ruah khin ka lung a hno ka si har an sin um ka ka hei inom ning khi kai chim tu mi cu ka ka hei thawt ning khi ka hei chim na an hei zo hlan du ning mu an ei duh ning an cohlan zia kai khona te khi ne hen ni chan ah khin khi tluk in ṭam har mi kan fale te cu tluk in an ṭam hal mi khin nu le pa nih kan hmuh piak kho ta maw kan hmuh piak hmasa pi kha Jesuh nih kha kha rol ṭuan rol ṭuan awk tampi um ti lawng a ti ter lo timi cu rian ṭuan tu tlawm te lawng lawng an si a ti rian ṭuan ding ah a auh hna rian ṭuan ding ah a auh hna cawlcangh ding ah a kan auh cawlcang ding ah khan auhmi hna a si Khrih zumtu vialte Bawipa lo rian ṭuan ding auhmi kawhmi kan si cu nihin ni caan ah hin zumtu paohpaoh hi Pathian rian ṭuan khawh ding in Pathian he hmun khat i rian ṭuan ding Bawipa lo rian ṭuan kawhmi le auhmi kan si nang male keimah kan i tel ve Pulpit cung dir in thawngṭha kan chim kho lo men lai. Na belte cun nitin kan nunnak ah cu Pathian dawtnak he kan nun ne. Cu Pathian dawtnak he midang caah santlaihnak kan nei ve. Midang thin midang a hnem kho tu kan si. Midang lungfahnak kan hmuhpiak kho i cun nun kan hrawmnak nih khan Pathian bia phuan khawhnak lam kha kan onpiak si. Pathian bia kan va phuan khawh rih lo hmanh ah an sining kan hun i hrawm khawh kan vun nunpi khawh cun ni khat caan khat ah mah minu mipa sinah thawngṭha bia kha na chim khawh te lai Baibal kha na rel khawh te lai Pathian thawngṭha bia tlannak thawngṭha kha kan chim kho te ding mi si cucaah nangmah le keimani hi bantuk dirhmun kan si cuahmah lio ah hin Pathian nih a kan um cu ṭuan ding kan si ṭuan ding a kawhmi na nangmah le keimah kan si cu A hleikhun in nulepa cu fale caah u hrimhrimmi kan si. An i za lo i Khrihfabu nih i zuam chih si. Si khawh chung in zuam kan sia siama tein i zuam khakha kha kan fale te caah an i za lo. An thlarau ti hal rih, an thlarau rawl ṭhawl rih, an ruakhimnak ding caah thlarau le in ti rawl kan pek khawhnak ding caah nu le pa rian si kha i philh hlah u sih. Nu le pa rian si kha i philh hlah u sih. An Bawipa Jesuh Khrih nih nihin ni caan ah nangmah le keimah kan hmuh ve. Cang hlei cang sawmthum cang riatnak ah a kan chimmi cu cucaah rawlṭuantu uk rawlṭuan uktu bawi sinah cun rawlṭuantu tam deuh a thlah hna nakhnga thla ka cam tuah u ti. Rawlṭuantu caah thla cam u ti le Jesuh nih kha hi lo rian ṭuan ding tampi hi va kal zok va kal zok a ti lo. Kha hi atu va kal atu va chim atu va ṭuan a ti lo. timi cu thla cam awk a thim. Rianṭuantu tam deuh thlah pawn ah kha thla cam awk a thim. Rianṭuan dingin a auh hna. Na belte cun hmaisabik ah thlacam kha a fial hna. Rian ṭha deuh nan ṭuan khawhnak dingah, rianṭuantu tam deuh kan chuah khawhnak dingah, rianṭuan hi kan ṭhancho khawhnak dingah thla va cabu tia nawl a pek hna a tlaumi hna cungah zawnruahnak he zultu kha tuahsernak in thlacam a fialmi hna kha a si rianṭuantu hna caah thlacam thawng ṭha thawng ṭha bia chim dingah hin Khrihfabu i kan rian hmasa bik cu thlacam hi a si

kha a canter tawn. Thawngṭha karhter rianṭuantu caah biatak tein thlacam hi kan Baibal nih a kan fialmi a si. Hi Baibal cacang nih a vun kan chim duh bikmi cu thlacamnak le tuahsernak biapit zia kha a vun kan theihter fawn. Rianṭuantu tam deuh thlah dingin rianṭuan uktu bawi sinah thlacam ding kha a kan fial. Kan nun ah zeitindah kan hman khawh lai? nifatin kan tuahsernak ah Pathian pennak rian zeitindah ka ṭuan khawh lai ti kha kan i ruah bak hau i kanmah pumpak te nih khan kha a kan auh kho maw rian rawl ṭuantu tlawmte lawnglawng nu ti rawl ṭuan a kan auh cawlcang nih kan sawm cang kanmah kan nun hrimhrim ah khan Pathian pennak kan karhter khawhnak ding caah khan kan thinlung cung khan kan i ruat kha hau ve i hi cang nih hin cu rian ṭuantu dirhmun in cu rian ṭuantu si ding i van luh ding ahcun a kan forhmi kan si rianṭuantu si ne va tel ve rianṭuantu pakhat si ding a kan forhmi ah khan a vun i telmi si thawngṭha chimnak in siseh midang bawmchannak in siseh thlacamnak in siseh midang va hnemnak in siseh midang nun va hramnak in siseh pathian thawngṭha karhter kha kan i tim kha a haumi a si atu hi cawlcang caan a si atu hi cawlcang caan a si pathian rianṭuantu thla dingin thla na cam tikah nangmah thla na sia su na kharwa har hla pathian rian tuan cu tu ca thla na cham na belte nangmah kha tuan tu na si nangmah kha thla na si tikah na kharwa har hla zei rang ti sia cun mah thai dal sha chang khat nih avun kan chimmi cu azultu hna kha thlacam a fial hna cu mo thlacam an di khan a pehmi cu Jesuh nih lamkaltu a a chimmi hleihnih kha a auh hna i khuachia ṭhawl khawhnak le zawt fa khuachia ṭhawl khawhnak le zawtnak fahnak vialte damter khawhnak nawl a pek hna thla a camtu a zultu hna kha pathian thiang thlarau ṭhawnnak mizaw damter khawhnak zawtfah damter khawhnak khuaruahhar thil ti khawhnak ṭhawnnak kha a pek anmah cung lila khan a pek Jesuh nih zultu hleihnih a thim lio hna ahhin an duhna lo in a fial hna lo a au chih fawn hna lo amah zultu ding hrimhrim ah hlei in a kawhmi an si a chimmi hna an si zultu pawl kha rianṭuantu caah thlacam ding a fial i a donghnak anmah lila kha khuaruahhar thil tuahtu an i hnang anmah lila kha a ṭuantu a kaltu an si. Nihin ni caan ah hin nang le kei zong nih Jesuh rianṭuan ding ah chimmi, kuhmi, auhmi kan si. Nang le kei a kan auh hi. Zeitindah na leh lai? Zeitindah ka leh lai? Rianṭuantu caah thla cam a si le nangmah lila kha rianṭuantu na si kho kha fiang tein hika Baibal na vun kan hmuhsakmi kha a si. zultu bantukin kanmah pumpak kan kal khawh lo kho men cheukhat nih Jesuh bantukin minung hleihnih kan va thlah khawh lo kho men han se cu bantukin nan duah hrimhrim lai a kan ti lo kan timi cu kan pawngkam minung midang herbaunak chambaunak ngaichiatnak hmahnem thla va cam piak hna An i lawmh caan va lamhpi, an ngaichiat caan va ngaihchiatpi khi kan mission pakhat a si kha ka hin fiang te kan va hmuh khawhmi a si. Kan vawlei ah dawt a duh kho ṭung i dawtnak a tingzo kho lomi minung kan tam tuk. Kan vawlei ah hin harnak ngeichiatnak intuarnak fak tuk an tong ko nain a ho nih hmuhpiak khawh lomi a ho nih zei relpiak lomi minung kan tam tuk buainak le lungretheihnak lawng in a khatmi vawlei ah kan um cucu vawlei kan num chungah hin nihin ni cana nang male keimah theng kha bawipa nih a kan herh Bawipa nih a kan kawh, Bawipa nih a kan auhmi kan si. Rian ṭuantu tlawmte lawnglawng an um hi nangmah le keimah a ṭuan kho ding a kal kho ding kan si ve lai maw? Pathian nih nang le kei a kan tinpiak bikmi hi hi vawleicung a kan chuahter vawlei cung a kan nihin ni tang kan nun a kan damter i kan thaw a kan chuahter cu a dawtnak pathian dawtnak a tlanhnak thawngṭha karhter ding kha a si pathian dawtnak langhternak caah hin kan pawngkam minung an herhbaunak hmuhpiak in kan ṭuan khawh dingmi a si pathian dawtnak thawngṭha kan karhter khawhnak hmunhma hi a tam tuk a tam tuk pulpit cung lawngah si lo biakinn chung lawngah hin pathian dawtnak thawngṭha karhternak hmunhma si lo karhternak hmunhma a tam ning hi kan rianṭuannak ah kan sianginn kainak ah kan umkalnak ah kan umnak hmunhma kan ke nih a lamhnak i vawlei kha pathian dawtnak thawngṭha kan karhter khawhnak hmunhma a si cucu nangmah le keimah nih kan nun in i nunpi in a tak in langhter khawhnak hmunhma cu kan ke nih a lamhnak i vawlei ah khan pathian dawtnak thawngṭha karhter ding kha Pathian dawtnak langhternak ding caah nihin ni zan ah hin nang le kei mani kan va fim tuk kha a hau lo kan va thiam tuk zong khi a herh lo minu mi pa nih na voi na ke na thu mi minu mi pa nih khan na fimnak kha anunnak ca san tlai lo mi caan hi um te lai Zei bantukin na thiamnak na hngalhnak zong kha anih ca san te lomi ka um te lai. Cu lio caan te i a herh bikmi cu nangmah kha a pawng te na ummi zong si kho men. Na dam maw tiah kakhat na halmi zong kha si kho men. Zeidah na lawh tiah kakhat na halmi zong kha si kho men. A sining in a nun kan i hrawm khawh i a fahnak vun hmuhpiak, vun tuarpi khawh ve, vun nunpi khawh ve kha nangmah nih na tuah khawh bikmi a si kho men i a caah a sunglawi bikmi a nun chung a philh te lo dingmi tuahsernak kha a si kho men cu na tuahsernak nih cun ni khatkhat ah pathian dawtnak a thei rih lomi a hngal rih lomi tlannak thawngṭha a co rih lomi sinah thawngṭha bia na va chim khawh caan kha a phan te lai cucu nihin ni nangmah le keimani kan i tim tuah maw na chungkhar nih aan her na khrihfabu nih aan her Na ram le na miphun nih an herh. Kan dihlak in kan va tel khawhnak cu thlacamnak hin a si. Nihin ni caan ah hin i philh hlau si kan pawngkam minung nih kan herh hi i philh hlau si. Tahchunhnak hi vun i chim ning lo ti khi cu thatnak tampi ka nei zei ruang ti si ahcun rianṭuannak ah hmuhtonmi ah lung a dong cangmi hna kan sin an ra bei dong in um cangmi hna kan sin an ra hngalh bal lo thei bal lomi nih an lungdonghnak an beidongnak an vun kan chimphuan tikah khan kan nih nih caan ṭha i lakin aw ti an nun vun i hrawm in

Lo rian i kan va ṭuan tikah a tlau cangmi vun tuah khawhnak ding, vun hmuh khawhnak ding, vawlei ah tlung dong in a ummi lawng si loin thlarau lei ah thihnu zungzal nunnak caah a tlau cangmi lungdong in a um cangmi hna caah khan tlanhnak a phor khotu minu mipa kan si hi a ṭiol hau si. U le nau hna nihin ni caan ah hin nan tuah lo kan ti hna lo, thla nan cam lo kan ti hna lo, kan ti khawhnak lam zong um lo. Naan ate kan tuah cia cangmi cungah kan nun cia cangmi cungah hin kau deuh in fak deuh in thuk deuh in nun khawh kha rak i zuam usilaw Bawipa nih a kan auh lio caan ah hin nang male kei mane zeitindah kan leh lai nang male kei mani zeitindah Profet Isaiah nih a chim bantukin nang le keimah nih kan let kho ve maw? Profet Isaiah nih a chim bangin kan let kho ve maw? Keimah ka kal lai ka thlah tuah Bawipa kan ti kho ve maw? Bawipa lo rian ṭuan dingah Jesuh nun cawn in keimah ka kal lai ka thlah tuah tiah ti kho dingin Bawipa nih kan thinlung chungah rian ṭuan silaw a ṭha bikin thluachuahnak kan pekpiak ko seh.